Nejm süresi. Nejm süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol altmyşyk aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady bolan Nejm, ýyldyz sözi ilkinji aýatda agzalýar. Bu sürede Kuranyň wahyý arkaly gelendigi, Pygamberimiziň Mygraja çykmagy, onuň beýik mertebelere ýetendigi, Alla şärik goşmagyň erbetligi we hakykatyň üstün çykjakdygy barada aýdylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Süýnen, batyp barýan ýyldyza kasam bolsun! Siziň dostuňyz Muhammet azaşmady we ýoluny hem ýitirmedi. Ol hiç zady öz islegi, ygtyýary bilen aýtmaz. Ol aýdýan sözler meger özüne aýdylan wahyýdyr. Ony, wahyny, oňa pygambere ägirt güýçli ýaradylan kämil akyl eýesi Jebraýyl öwretdi. Ol iň beýik gözýetimde asmanda oňa öz asyl keşbine girip göneldi. Soň ýer asmanyna golaýlaşdy. we aşak tarap Muhammede indi ýakynlaşdy, oňa iki ýaý ýaly möçberde, hatda ondan hem has ýakyn boldy, bes, Ol, Alla, guluna Muhammede aýtmak islän zadyny wahyý etdi, Muhammediň kalby hem gözleriniň gören zadyny ýalan hasaplamady, siz indi onuň gören zatlary barada şek ýetirip, onuň bilen çekeleşýärsiňizmi? Kasam bolsun, ol, Muhammet, onuň, Jebraýylyň, Başga bir inişini bolsa Sydratyl-Müntehanyň ýanynda gördi. Mäwa jenneti hem onuň ýanyndadyr. Şol dem sidre agajyny bir gaplaýjy gaplap alypdy. Onuň Muhammediň gözi hiç tarapa sowulmady. Ol ýerdäki ajaýyplyklary görüp çäkden çykmady. Kasam bolsun, ol Perwerdigäriniň iň uly alamatlarynyň käbirini gördi. Siz ol butlary, Laty we Uzzany gördüňizmi? Olaryň beýleki üçünjisi bolan Men at butuny hem oglanlar siziňki gyzlar onuňkymy onda bu haksyz paýlaşyk dälmi bular butlar siziň we ata babalaryňyzyň dakan toslan atlaryndan boş zatlaryndan başga zat däldir Alla olaryň hudaýlyklary barada hiç hilli delil indermedi olar meger çaklama we nebisleriniň isleglerine tabyn bolýarlar Ýogsa olara özleriniň Perwerdigärinden yzyndan ýörär ýaly dogry ýol görkeziji pygamber gelipdi. Onda ynsanyň arzuw edýän zady näme? Ahyret ýaşaýşy-da, dünýä ýaşaýşy-da Allanyňkydyr. Asmanlarda ençeme perişde bardyr. Olaryň şepagaty diňe Allanyň öz islän we razy bolan bendesine rugsat bermeginden başga hiç zada, hiç kime peýda bermez. Perişdelere Allanyň gyzlary diýip, olara aýallarynyň adyny dakýanlar, olar takyk ahyrete ynanmaýanlardyr. Olaryň muňa degişli ylymlary, bilýän zatlary ýokdur. Olar diňe çaklama, öz pikirlerine eýerýärler. Takyk, çaklama hakykatyň ýanynda hiç zat aňladýan däldir. Bes, sen biziň zikirimizden, Kurandan dänenlerden we dünýä ýaşaýşyndan başga zat islemeýänlerden ýüz öwür. Bu olaryň biliminiň ýetýän çägidir, takyk, seniň Perwerdigäriň kimiň öz ýolundan azandygyny, kimiň dogry ýoldadygyny örän gowy bilýändir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr. Alla erbetlik edenlere eden işleri sebäpli jeza berer, ýagşylyk edenlere hem iň gowy görnüşde sylag berer. Olar ownuk-uşak ýalňyşlyklar bolmasa, uly günälerden we bozuk işlerden daş durarlar. Takyk, seniň Perwerdigäriň ýalkawy giňdir, Ol sizi toprakdan ýaradanda-da, siziň eneleriňiziň göwrelerinde wagtyňyzda sizi nähilli boljakdygyňyzy örän gowy bilýändir. Şonuň üçin hem siz özüňizi aklamaň, öwünmäň. Ol erbet işlerden saklanan takwalary gowy bilýändir. Sen Alla boýun bolman ýüz öwüreni, emläginden sähelçe berip, soň gysgançlyk edeni gördüňmi? Ýa-da gaýyp zatlaryň ylmy onuň ýanynda bolup, ol ony görýärmikä? Ýa-da oňa Musanyň we sözüne wepaly Ybraýymyň sahypalaryndaky zatlar habar berilmedimi? Hiç kim başga biriniň ýüküni, günäsini ýüklenip, göterip bilmez. Ynsana öz zähmedinden başga zat ýokdur. Takyk, ol zähmediniň netijesi soň görner, soň oňa tagallasynyň sylagy doly berler. Takyk, iň soňky baryljak ýer seniň Perwerdigäriň ýanynadyr. Takyk, güldürýänem. Agladýanam oldur, takyk, öldürýänem, ýaşadýanam oldur, takyk, ol ene rehmine dökülen bir nutfadan, damjadan erkek we aýal edip iki jübüt ýaratdy, takyk, ölümden soň başga bir görnüşde ýaratmak diňe Oňa, Alla, degişlidir. Ynsany baý edýänem, mätäçlikden halas edýänem Oldur, takyk, şygra ýyldyzynyň Perwerdigäri hem Oldur. Sizden owal ýaşap geçen at kowumyny heläk eden hem Boldur, Ol Semudy hem heläk edip, yzynda hiç zat goýmady. Mundan öň Nuhuň kowumyny hem heläk etdi, çünki olar has zalym we azgyndylar. Ol ýykan-ýumran edilen Lut kowumynyň şäherlerini ýer bilen ýegsan etdi. Olaryň üstlerini örten betbagtçylygy bilen doly örtdi. Eý, ynsan! Sen Perwerdigäriň haýsy nygmaty barada şübhe edýärsiň? Ine, bu pygamber öňki duýduryjylar ýaly duýduryjydyr. Ol golaýlaşmaly zat kyýamat golaýlaşdy, onuň wagtyny Alladan başga aç-açan etjek, biljek ýokdur. Indi siz bu söze, Kurana, geň galýarsyňyzmy? Gülýärsiňiz, emma aglamaýarsyňyz. Siz gapyllyk içindesiňiz. Bes, siz Alla sežde hem-de ybadat ediň.